Hello vawleicung khuazakip ummi Chin miphun hawidawt hna nan dam dih hna maw? Tuzaan tu caan ah hika hin thawngpang chim lo awk ṭha lomi te a um i cucu kong he pehtlai hin tuzaan ah kan van langhnak a si. CBA channel a rak dawi i a rak ka leng zungzal tu hika hin na kut kan tlaih hmasa hna ti kha van chim ka duh. Tu ten i ka chim dingmi hi zeidah ka chim lai ti si ahcun Weibula lei in ralhrang a rak kaimi Falam an phan ding cang maw? Falam hi ralhrang zeitihoih dingthla an van rat timi kha kahin thazaang a vei ah zapi Chin miphun sinah va chim le van theihter ka duh i cucu ka van chimnak cu ka van i timhnak cu tutan ah Falam fuh ding an rak fuhmi ahhin Chin miphun hna nih zeitluk thla kan thazaang kan chuah a herh i Falam Chinmi kan hmun hna kan khua Khualipi pakhat simi kan lak ciami kan Chinram i a luat cangmi dirhmun a phanmi ralhrang nih chuh an timhmi ah zeitindah thazaang kan ṭan lai i zeitin thlalak kan kal lai timi kha tuzan ah ka chim dingmi si i zei si zongah tuzan kan chim ding hi a biapi ngaimi si sualnak zong rak ka bawm ti kha a hmasa ah hika hin a rak ka leng tawntu CBI channel rak dawtu hna ka hin van sawm ta hna ka duh le zei hlan ah hika hin Thlapor pok bantuk khi ka vun hmuh mi um i kan hnu ten ah Indianapolis ah Hakha mino nih concert an tuah i kan rate timi khan tuah i macu ahcun hla sami um i tlawmpal te a ka ciah ngai i khi a hla te zong hi la bia hi phun dang ngai si i zei sawm ngai ta u la.

Vinchin in vintak ka ching lo. Nan ni sungoi a ka ra lai. Na du chin mang ke kan lai. alang kan ni na chuak ngai a khi an thiam zok thiam ngai ke te lam chu ka thiam lo na ten ka pum chu chol lil la te zai si zonga a hi ka hen youtube a ume ka ex bang li a chim lo ti mi se Rossi se Molly nu de sak mi se a ho hla dek sin mi khi cover a to mi chek thei lo nan ama mi sak mi ko mu dai hla phun dang te se kan ka van chu piak na mi van ha pa na khan ka van chu mi city kha ka han van thei ta na du le kai tip mi a atu heng kan lai e zaida tu zana chim kai tip ti sia chon chim kai tip mi cho Tuzaan ralhrang hi kan li Uibu lah len rak kaimi si zongah Kali len rak kaimi si zongah khoika thlan phak cang i khoika thlan phak cang Falam hi khoika in thla an van fuh i aa Chin miphun hna nih zeitluk thla kan ten le thazaang kan chuah timi kha tuzaan ah ka chim dingmi kai timhmi tlangtar si caah hika hin kan kal colh ko lai. Le tutan ahhin Kale lei in ralhrang rak kaimi hi minung zathum leng an si i Makha minung zathum leng kha kan ralkap CNA le a ṭanṭi hawi Council Chinland government tang i ralkap hna nih an hlimh hna i minung sawmnga leng tidim an phanhpi hna. Kha hnu an kah ṭhan hna i an hlimh ṭhan hna i tidim hi na Fontainenah a rannak va chim ko sih. Makha hnu ah khan anmah le anmah zong kha an rak kap ṭhan i Amah ralhrang le ralhrang ralhmai kalmi le thopu thilri rak chanmi zong kha an ral le ral an rel i an kap. Mahai khan ralkap thazaang kha zali zanga hrawnghrang zuruk hrawnghrang a si kan ti na khan an van zor deuh i atu hi hika asen ka van kulhmi hi ka he bualpi timi khua he hika zon te nan van hmu lai he bual khua timi hi an phan cang le hi bual khua an phan i a phanmi hi minung zat kan si ti si ahcun ralkap thazaang he ralhrang he zuthum zalikal kan si timi kha hika hin an kan chimmi si le khattalei kam i weibu lai le in rak kaimi zong hika a sennak te hi an rak phan cang le cucaah cun mi hi atu rak kaimi hna hi khoika deuh ungthla rallam an van si kan ti si ahcun hika map in kan van zoh si ahcun hika hin hika hin Falam hi an van neih ngai cang. Le Falam hi van neih ngai cang le ah vei ah biatak tein Chin miphun nih thazaang kan chuah hau. Hi ah hin ah hika Bual khua timi an phan i hika Bual khua an phan cang i hika hin cun Falam hi nai te cang. Cucaah cun ah Chin miphun hna atu hi kan ralkap nih an kham cuahmah lio si i ah chawva an petu kan derthawm ah Raltuk timi cu zei si zongah hriam le nam kha herhmi si caah khan zenkuan kha dih peng cucaah cun ho cio poh hi ral kan dohnak ah ṭanṭi hau timi kha hmasa van chim ka duhmi si cucaah cun hi ral kan dohnak ah a kemkip in Falam lut ding in hika an van timh ko cang i a karlak ah chak le thlang bak in hi a senmi te hi zalen nih tarmi si i ka van lak chimi si chak le thlang hin a tolei le Falam hi a fawinak cun atolei le alulei in te ko si mu hi ka chak lei si ka thang lei si mi in ralhrang nih cung le tang bak in alu le to in a lu hnawh ding falam in rak timh cang mi si cu ca cun chin mipi hna kemkip ah kan re thei thazang kemkip ah kan chuah ko sima si lo tu ten ah hin zeitin dah ralkap thazaang ṭhawnter kan hauh timi hi ramleng lei in Khrihfabu a rak cawl ṭhingmi CBC USA kan si zongah ka dangdang i community cio i okay supporting upa cio he kan fun a hau timi kha van chim ka duh zeiruang ka ti si ahcun tutan i Falam i a rak fuhmi hna he kan kham khawh lo sual si ahcun Falam khuapi chung an luh cang hnu ahcun zeitik hmanh ah kan kham kho ti lai lo i kan dohthlennak hi a feel dih ding si. Cu a feel tikah zeidah ka van peh rih duh si cu a feel si ahcun a feel cang si ahcun mipi hna ralkap kan rak ngeihmi hna nih nunnak an pekmi le thisen nunnak an pekmi le an kutke an rak pekmi kha pakpalawng i chuah viar ding si. Cucahcun cu lawng si rih loin na chawva, na chawva, ka chawva kan pekmi zong kha pakpalawng a chuh dih ding si cucaah cun lungdong loin atu han kan kham hau lemi hi kong ah hin van peh chapri ka duhmi cu amah zong siam tuarmi hi sawmli sawma hrawng he an ka ken ve hna mi hi lio hin biatak tein ya hi ka atang lei ka van langhtermi hna hi a tanglei i ka van langhtermi hi mi hi a hong phanmi hna lebang cu ai hliammi an tam ve cang cunglei zong hi bual khua phanmi zong hi liam tuar an tam ve cang mi hi lio he falam an phak hlan ah hin patak te ka tan hau timi cu van chim ka duh mi si la cu ca cun tu ten ah a hleiin khattelei kamah khattelei a huatnak si loin rakap thazaang kan ṭhawnternak dingah van tuak hna si law Falam phu dingin sak le thlang in an rak ra cuma ko i cucu ahcun ram leng lei in supporting upa kan theih tawnmi hna Peter Thang tein siah Jimmy Chun tein si zangah online ah kakhat hmanh an holh lo Mi hi an holh lomi hi ruah awk tampi um. Cucu CNO nih ralkap an neihmi CNDF cu tutan ralkhamnak in a tanglei ah hin an tel. Uibulah lei cun an tel. Minung sawma a ralkap zat ka chim duh lo si. An tel tikah an ralkap an tel. Sihmanhsehlaw ramleng lei in chawva van kawlnak le tangka kawlnak le makha tangka chawva hriamnam van zelhnak le mipi lungthawhnak in van chimnak dingah an upa pawl hi kangkhat nan an hol lo zei ruangah mi hi ruah ummi pakhat cu zeidah a si lai ti si ahcun an pa an u le te sian o upa si zongah ramleng lei supporting an si zongah nan ralkap hna in lentecelhnak nan hmang sual hna maw ti hi chim ka duhmi cu si Ṭihnung bakmi nan ralkap cu raldohnak nan kalter hna nain khah tulio hin thazaang kan ṭanṭi herh hih, kan na funtom a herh rih tiah sianginn sinah Victoria camp tiang phan in nan ralbawi phanhter in nan kal i sianginn he khamṭi dingin lungtlinnak nan ngei. Sihmanhsehlaw cunglei upa pawl ziah nan holh lo? ralkap thazaang ṭhawnternak ding le nan mipi hna thazaang van ṭhawnnak ter ding le lungthawhnak ding ah ziah kaa khat man an holh lo dai te nan um online an kholh pengmi mah le mah a kahnak man ah ri le CNA ṭemha phone nan kah ten le CDF fualngo nan kah ten vial ah khan ziah online hi ten kan au online ah hi te kan post Khah, chinek ngeitu zong bantuak hmanh mah le mah i thahnak le mah le mah i huatnak le mah le mah i tinak ding ahcun online hi te kan au online hi te mi kan kawn online hi te mi kan ti sihmanhsehlaw tutan ah atu ralhrang rak kai mi hna hi Falam an rak fuh bak i Falam fuh ding bak i a rak kaimi an si cuahmah nain hohmanh upa pawl, lawbi pawl hi kan kham herh rih i an thazaang kan pek herh rih tiah ahohmanh kan chim, kan au khuang lo. A chungah zeidah a phurhnawmi kan na celh mim sul maw nan ti vai pek ko ding ti ti khua kan ruah si ahcun ziah nan ralkap CNDF zong nan thlah fawn ṭung hna CNE zong nih mun ṭha lo tiin rak kham hna si law cucu a ṭha deuh ko lai si sihmanhsehlaw nan ralkap vial cu ralkap ralhrang hongkham a kaimi hongkhat kham dingin nan thlah hna nain tutan ah upa pawl cu dai dipdep tein an um thi bantuk tein online zong ah caan nan ṭil duh lo hi ralhrang khamnak ding kong kong zong pakhat nan duh lo cucu a thli tein hi ralhrang hi phan hna sehlaw Falam an phak hnu cu kan kho ti hna lo i kan mipi nih ralhrang an lungdong cang i mipi le mipi tu hi ralhrang lei kan merpi ti hla ti lungthin khi kan ngei cam a si hnga cu hlan ah CCRC nan timi upa pawl zong CNO CNDF supporting zong Falam kahnak le ri kahnak ding ahcun pastor le reverend le doctor tiangin pulpit cung hmenh i bia chim ding pulpit chung i mi thlarau a tlai dingmi hmenh mah le mah thahnak ding le ralhrang thawnnak ding kha nan chimmi ka um peng ko mu ralkap ri kan lak khawhnak ding ralhrang tha uh, CNO CNDF thazang kan thawn ta lai thongthra kan tlin ta lai timi tiang an um kho kha ja tutana Khakha nan rak i timi dohthlennak kan rak lut kan timi Falam kham ding i a rak Falam lut ding i a rak ra cangmi hi ziah kham ding kan i timh lo. Nan i timh lo. Ziah nan mipi hna chawva zong kan thawh lo ee. Ziah online dai ziar te kan um. Hihi khuaruah za. Nan mipi hna nih ralhrang kan kham lai kan kham, kham dingin hi cu dohthlennak kan tuahmi cu mipi hna duhnak kan thih in thisen nunnak pek in hi ralhrang cu a ci mit in kan doh lai kan timi kha si ti loin atu hi a thli tein thimnak lei a luh nan i tim tu suma thimnak ah namah cu rak i tel ziar i nan nau le te nan ralkap simi hna CNDF tu ralmai nan sektor hoi than than hama politic kana chal dan ki ki kana chal dan ke do thlen nak kan tu dan hi Cucacun tutan ah Falam an luh sual an luh lo nak ding ah hin ho cio an ṭan hna. A hleical in innteek simi CNF CNA kan rem hna lo, Chin Lake Council ralkap kan rem hna lo ti kan ram hmunhma lut hlah u ti lawng au lawng kan ṭhawn i tutan ah kan hmun ram a hong lut ding mi ah biatak tein ziah nu he pa he kan ṭan ṭi ko lo. Ziah kan ṭan lo? Hihi ruah a hau. Falam khuachung an rak lut lai. Zeiti pungsan tlun luai ti hi hika hin a fiang cangmi cu zeidah a si ti si ahcun ka hin hi van langhter ko si law mai pin. Ah, ka bualkhuan phak cun an hong ṭum lai i hika lampi cun zawh ngam ti lo. An ra lai i lungbang lei zong fuh lai lo i khuangzi lei in an hong lut lai hi ka tiva hin an hong kai ko lai. Tiva hin an kai lai i Hika tiva tiva an phu an fu lai i surbung airport ah hin an kai kal a ka tiva hrawn an kai lai ka tiva hrawn an kai lai i surbung airport an van phan lai surbung airport cun Falam khua chung hi an lut hrim cang Falam khua chung hi chukchian an lut lai i zeitak paoh in hi hmun le hma ah hin Falam khua chung an luh cang hnu cun hohmanh nih kan cuar ngam ti lai lo. Ṭaih inn tangah kan chim cang bantuk in ṭaih inn tangah Ṭha tein rem tein hmunhma kan khur lai i sakhi sap- sakhi kan bawh i ṭhutnak special kan tuah bantuk khin a ngam an van kan bawh lai i sniper in siseh lam nai lam nai tein sakah bantuk an kah cang lai. Khi tikah mithi milo kan tam tikah kan mipi hna hliamhmai tuarmi kan van hmuh tikah mipi thinlung dong lai i zeitindah kan um lai ruah hau tutan ah hmunkhat ah kan ṭan dih hau kan ralkap an fun cang supporting khattalei khai khattalei upa pawl aumi Khuang le sum te hna zia nan holh lo. Sopum te hna zia atu nan holh lo. CNF CNA doknak le mah le mah doknak lung hi te kan au kan au tung i tuten ah Falam a rak fu bak ko mi zei ruangah hi ralhrang kham ding i ziah thazaang chuah ding mipi hna sawmnak tu loin kan lungthin hi zei bantuk ruahnak dah kan ngei huatnak timi lungthin i kan rak aumi vialte he tutan ah a fiang hlang ma cucu i huat ruangah i huat ruangah ka chimmi si lo a dik bi si cu Hi ralhrang khamnak ding ah hin CNDF zong nih CNO zong nih biatak tein nan ralkap neihmi zat in sawmli sawmnga za tim lo full bak in nan kham ding si. Mucu full khamnak ding ah cun upa pawl nawl nan ngei i cu upa pawl nawl ngeimi cun nan pholh lomi i dah i zizir tein nan ummi hi ka chim duhmi a si. Rih nan kah lio i Peter Thang nih kha zeipiah dah na chim Absalon ti tiang na ti kha kan hmun le hma laknak ding rih e rih khuadar e mahka lung kan buai ziah tutan ah Falam cu hlan vialte thisen nunnak i nan rak pek cangmi si an diam zong thisen nunnak tam pian pek cang e Falam khuapi zong rawk tiangin biakinn tiang kang zong kang dingin dohthlennak dohnak an rak tuahmi cu pakpalawng si ding ma atu ten ah zeitindah len nan celh len tein nan celh ning si? Tutan ah difin kan tuah khawh lo sual si ahcun hi dohthlennak Falam i nan rak kahmi chawlawan nan dihmi le mino hna thisen tamnak tampi a rak luan cangmi kha pakpalawng ai chuah dingmi hi manan duh ko pa paul kha tutan ah zeidah nan tuah fenkawl man ah angklum kha christmas lai sel angklum kawlnak hna lawng lo fan rising kan tu cu Angkelum cu torlawcheng eiter hna hmanh ulaw ralram ah na fa naule te biatak tein zeenkuan le thazaang an ngei lo si ahcun an nunnak kha an angki eihmi kha angki ṭha an ngeihmi kha pakpalawng a si. Tutan ah hika bual khua an phanh cang i an phanh cang cun Ralkap thazaang minung zathum zali karlak a simi hi kham khawhnak ding ah hin biatak tein CNO upa na si awah CRC upa supporting rak petu hna zong biatak tein nan ṭen hna. Cu lawng salo khat lei kam in Chinlung media zong ah vau ruang lei si zong ah hi khamnak ding ah Chin mipi hna khatlei ah CBNANC zong ah CBCUSANC zong ah cu hlan i hi ralhrang ar kaimi hna khamnak ding ah thazaang kan pek lo i dai dip dep ti kan um ko si cun cu hlan i kan chawwa kan hmenmi siseh kan mino hna thisen nunnak kan tak pi kan pek mi siseh online i bia kan rak chimmi vialte kha pakpalawng a si viar ding si pakpalawng severe ding si Hakha lei i Hakha kan lak la timi le Hakha kahnak kan timi pawl zong hi pakpalawng severe ding si kan doh thlennak muisam hi ai thleng dih ding le khi pakpal alak ka severe ding si cucah cun tuten na hin lungrual tein kan zapi te mun khat a phot di i CDF te lo CNA te lo CB te lo uh, CNDF te lo zapi nih hmunkhat kan fonh i kan fonh i kan funtom lo ahcun kan dohthlennak kan tuahmi hi pakpalawng sa lai i ralhrang nih thimnak tu lai hi thimnak i a kal khawh ahcun mipi zong an fun diahmah lai le cucaah cun kan dohthlennak he chawva na thawhmi le tu kan au lengmangmi pakpalawng sala cu pakpalawng si tikah ram Ramleng lei i sport tangka rak thomi tete zong kha online ah lak ah kan rak lang dih hna lai i Kawlram ah kan thlum kho hle a lo. Thohlanci pawl nih kan hnukpung ṭil le kan hmanthlak le kan Facebook in a kan kawl dih lai le Kawlram ah kan tlun tik zong ah kan hang ngam lo ding a si. Tlun zong ka tlung ngam ba lo. Cucacun tutan kan dohthlennak hi CNO upa hna Sian-o, CNDF supporting upa hna, zeidah nan na celhmi si? Falam hi lut ko hna sehlaw, Falam an luh hnu tikah hin, Falam khua an phak tikah hin, thimnak ah kan kham kho ti hna lo le zeiti sizung ah khat lei tu kan ṭang lai i CNA nan rak doh ṭhingmi CNF, CNA kha doh ṭhan na nan timh ko la. Surbung an phan colh cang lai hei awh. ṭhi a si lo a rau lo an phan la mino tampi cu ralhrang tham ding ah kan thlah hna nain upa pul cu cu hlan ah kadang hriamtlai zong ka sawm hna kadang a ṭhawng kan timi zong ka kawp hna online ah zan chiar kan au sihmanhsehlaw tutan ah falam fu i rak kai bak mi hi mi hi nak ding ah voi zat dah Voi zeizat dah online ah fundraising kan tuah? Mipi hna zong cu hlan i tangka nan thawhmi vialte kha mah le mah mah le mah dohnak lo maw tangka nan rak thawh lai nan pale te nih CNF CNA cu ralhrang hi an ṭangṭi an rak timi kha tutan ah ahote hi dah a ṭangṭi CNF CNA kha mi lawng nan rak nan pu nan pu hna le a pu tu lila kha a tuah nan mah mo nan si kun nila zia online ah pakhat hmanh nan tuah samnak pe lang ko cu Namma tu vial ni cun he CNF cu bom a thlak ah CNF nih phone phone an chawt hna nan ti an rak kai ah CNF nih lam an sial piak hna ti atu ya CNF hruainak in heh teh ralhrang kham le tung a pu tu CNO upa le supporting upa pawl ziah tu ten ah ziah nan dai dep ko ri te thi bang nan thi ko Falam hi lut hna sehlaw thimnak ah hin kan pa kan pu simi Naw Hten Kap sinah hin a fun le law ko si ti in duh. Cu chin chap ahcun senling te hna zong nih tampi nih Naw Hten Kap te party lei ah vote ding in thazaang he tan an rak pek. Mucu a pemi ahcun nan comment hmanh hi ralhrang nih thimnak lut ding ah hih tiah thazaang mipi tu thazaang nan rak pek hna heh tiah nan share pek chin chap hna sia cun dohthlennak nan rak tuahmi hi CNF CNA dohnak ca lawng mah le mah i dohnak le mah le mah i soiselnak le CNF CNA hi ṭhawng ha si ti rak dir deuhmi phu tu ah nan rak chuah cang lio. Mah kha bantuk lobby deuh ah nan na chuah fawn cang lio. Hakha Thantlang ralkap nan rak timi hna ni dawk atu ten ah Falam a lut dingmi ralhrang biatak tein thisen le nunnak pek an kham cang hi. Ziah an khammi ah hin ziah tutan ah lungfim cang ding si lo maw? Mi hi nu tu ah zeidah nan bawh ṭhan te lai timi hi ruah awk ummi cu Falam peng ah kan Falam peng ah Sinai Paul can rak lut le he ka in le lo tiah video record hna hi te thlah i mipi pawl kha CNF huatnak karhter than ma kan i timh than la ma kha lawng ma kan bawh than la tutan a rak kaimi hna kham khawh ding hi CNO CNDF upa upa pawl supporting upa le CNO upa hna patak tein nam hmur kan an lak hau hi nan lang lo si ahcun nanmah tu ralhrang kai ding i atu ten rak kaimi hi hmun le hma le lam le sul zong an theih tuk caah mi hi cu nanmah nih nan auhmi hna khim bantukin ruah a hau cang. Ralhrang hi ralhrang sualnak zeihmanh tuah lomi biakinn khangh hmangmi mi inn le lo duah hmangmi ṭhate mipi um komi hehtiah mi kut zong cik i amah duh a tlin khawhnak ding si cun mi kut zong a cik i mi ngawk zong a ten i mi ril zong a chuah i mi bantuk minung kha maw atu namah he ṭenhtu nan si ne la cucu kan do tiah hriam nan kan tlai nan ti tung le tuten ah zia nan min ah cun national nan ti chin chap chin national organization nan ti CNO national dirhmun in nan dir fon zia tu tanah zia miphun national ai te mi ni zia tu tanah Chinram Chin khualipi simi Falam ah lu ei timmi hi kham ding ah chiah. Peter Thang te hna, Jimmy Twin te hna, Wat Thawng Thang te hna, Sawpum te hna, ziah mipi hna ah upa pawl ziah nan daih ko. Olivia thonglawi te hna ziah nan daih ko nan ralkap vial cu ziah ralhmai nan kalter fawn ṭung hna ziah mi nih ralkap thazaang ṭhawnnak ding le mipi nih thazaang an chuahnak ding ah ziah kan daih ko hi ralkap ralhrang an rak lut cang lai an lut lai falam an phak nu cun kan zoh te hela cu nan zia lang lai ti kha a fiang bak mi si ko Cucacun tutan ah upa pawl i thutmi le upa pawl nan aw deihmi hi a chung tein nan mah tu ralhrang he pehtlaihnak nan duh. Hi nan duhmi hi zeidah si ti si ahcun a ummi cu Rih le ṭio le rihkhawdar hi ralhrang sinah Syria phual ngo le CNATF ngha fo sinah hin ralkap sinah ralhrang sin tu kan rak fon lai i mi tu hi kan lak te lai i kanmah tu nih kan uk te la ti khi nan lungthlutum le nan ruahnak deuh khi a si ti in khin kei cu ka ruah cang mi si cucu a si la maw si lo a si ti la rak zo te u a rak ka ngai tu mu nan du le Tutan ka chimmi hi a dik le dik lo timi cu tu Falam an lut lai i CNO upa le CNO upa le CNO Sporting upa pawl dang CNO upa thimmi dang pawl ex-CNF pawl ralhrang he na kom lai i cu ralhrang he cun rihkhawdar le ṭio le Rih kha lak i mah le mah tu thisen i chuahnak ding tu ah khan thazaang nan chuah ṭhan te lai i fundraising zong nan tuah te lai ti cu zakhat ah zakhat ka ruahmi si. Zeiruang tiah cun cucu zeitindah na chim khawh ti si ahcun chim khawhnak ding a lamhmi cu hika a sen ka kulh cangmi bual khua le falam a lu le tawn rak luh hnawh dingmi a fiang komi ah biatak tein thazaang chuah lo i dai zia pe kan ummi nih hin a van langhtermi cu a si ko. Cucaah cun ka chimmi kha rak zoh te law a dik le dik lo cu tu Falam an luh tikah hin a fiang ding si. Cucu luh khawh lonak dingah atu CNA le CNDF nih cun kham ee Hihi ahhin biatak tein kan nan lak lomi kha ka ti duhmi cu a si maw? Tutan ah Falam cu hlan i online in nan rak au pengmi CNO upa le CNDF ka tel lo maw? CNO upa le CNO supporting upa SCNF pawl CNA nih Falam peng Falam kulh uk a kan timh. lak a tim a timi kha nan timi kha tuten ah kan ralkap uh, CNA nih Chinland Councillor ralkap pawl nih kan kham lai e nan ma si tak tha te an pek than cucu CNA nih a duh pengmi si cucaah cun CNA hi miphun ca national Chinlenh ca biatak tein nunnak pek in kal a dirmi ralkap an si caah biatak tein hika a rak ngaitu hna zong CBA channel rak dotu hna zong thazaang kan pek hna. Cucu thazaang kan peknak ding ahcun Chinlung media ṭha tein tlang fundraising a kawl piakmi an um i kan biatak tein kan thazaang chuah a hau. Cucu lo i dohthennak kan tuah kan ti ṭung i dai si zer ting kei cu kai sai lo e ti ngah lo falam an lu kho cun thantlang peng zong luat lo i hakha peng zong kan luat la lo nan nu nan pa ṭio ral kan phan dih la tipi ral bawinu ral kan phan dih la cu ti lo cun ralkap tangah ka khupil le kun di hau ding dir mi ka si ram leng chawva ho mat tho lomi kan um no CDF caah CNA caah thazang a pe lomi hrim um lo a kan tlaih viar la na luat la lo ka luat la lo na chung kha luat la lo ka chung kha luat la lo nam vok zong luat la lo kam vok zong luat la lo ma la ma adok nak vial cun zeitin da kan pen ri online media CNA nih kan vok tha e kan chon tha e kin le lo an hrok e heh te kan au siah thazang peknak vial kan au lo tutan falam ah rak lut dingmi ralhrang na khan pek hna sian i ralkap pawl he ziah thazang peknak ding tlang kan au lo tutan ah tuzan ah ka zoh tu vialte nan chung kai lawm e ka chimmi hi lih ṭon nim lo a dikmi ka van hihi cu chim hau cang hihi cu van phuat hau cang ka ti i ka van chimmi si i cucaah cun ah vei ah ka bia hrang zong hrang deuh i ah ruan cu rak ruat thiam ula tuzan kan chimmi ka vial si se law a dongnak ah update ka van na duhmi hna cu tutan ah ka lele in rak kaimi Falam fu na rak kaimi hi si Sitcong pahnih na si i hi sitcong pahnih hi kham khawhnak ding ah biatak tein CNA nih a kham i cunglei i bulkhua rak phanmi hi CNA nih ṭha tein an kham cuahmah lio si an dodal cuahmah an tak cuahmah ai hliammi zong minung kul sawm thum hrawng an um hika tanglei in a rak fuhmi hna zong CNDF fonh le CNA fonh in ṭha tein an kham cuahmah lio si. Biatak tein ramleng ummi chawvang kan ṭan hna u, ramchung ummi zong nih biatak tein ralkap thazaang a ṭhawnnak ding ah kan minung zong in pumpek in kan dir hau ve ti zong kha ka han van chim ka duh i cucaah cun tutan kan dothlennak pakpalawng a sinak lo ding Na chawva na rak thawh cangmi chawma na rak chawma zakhat thong tingkhat rak tho cangmi hna zong na si ah tutan ah biatak ti na ṭen ṭhan lo kan ṭen ṭhan lo thazang kan chuah ṭhan lo si ahcun hi kan dothlennak na chawva na rak chuah cangmi le na caan na rak pekmi vialte kha pakpalawng dih ding si caah tutan ah a thar in pathak ting thazang kan chuah ṭhan hau timi kha tuzan ah a rak ka zohtu vialte le a rak ngaitu vialte hna nan sinah a van chim ka duh i bia kan rak chim cangmi vialte zong pakpalawng si lo nak ding a thar in thazang kan lak hau i ramleng lei in CBC USA CDF Sporting i rak dirmi an rak tu nan rak tu rak dir i tangka nan men thlu lomi tingthum tingli tangmi zong kha atu ten ah hin batak tiin kan ralkap hna sinah pek a za. Culawng si loin kan nih khattelei ah CDF tiah meithal ngan rak kawl cangmi le meithal ngan rak hmuhmi zengkuan vialte zong kha Zophain si zongah CDF Thantlang si zongah CDF Hakha nan si zongah CDF Senthang nan si zongah Lautu si zongah Mara nan si zongah MDF nan si zongah zeizong vialte CDF rak dirmi vialte nan hriamnam puinkhat ah fot ulaw tutan ah CNN nih annih cu ral rak tu cangmi experience tampi rak ngei cangmi si an si cang ca an si caah khan CNA nih cu zet rau na timi nak leng in pakul na nih van tho an timi ah na nih kha somli zong kalu somwa zong kalu lo zen kuan he ceilak he kalu lo tu tena hen kan zapi ting kan ten si achon hi ralhrang kan kham khula e cu hlan vialte e chova kan tho cang mi cai kan pek mi le kan chim cang mi vialte zong he atharin tha zang van chu than nak sala e kan mipi hna an himnak le kan nu le kan pa hna an himnak se lai ti zong kha van chim ka duh cucu ahcun kan kham khawh lo sual si ahcun mizo ni le khattale kan unau nih ralhrang khi ka khin ralhrang ti a kan zam kan ti le buainak tampi kan ser cang ca honghan zong nih ah cheu nih zofa ti kan ti a cheu nih chin unau kan ti burma ralzam kan ti a thlum kan thlum ti lo kho cucahcun ral zong zam hau lo dingin Ho zong nih nek hau lo dingin khoika ram hmanh phan kho lo ding phu zong penh hau lo dingin kanmah thazaang pek a dir khomi Chin miphun kan si ko caah biatak tein kan thazaang ram chung rang ding kan fonh si ahcun ralkap hna kan funtom si ahcun biatak tein thawng ding kan si ko cucaah cun Ho Cio paoh nih funtomnak ding tu in khua khang hau silaw hmaikhal chinchin hau sih CNO upa le CNO supporting upa zong biatak tein tutan nan hmurka lang u law ralhrang doh ding i nan thawhmi hi biatak tein nan hmurka online zong van lang cang u law CNA CNF dohnak ding lawng in kan hmurka kan langh lenmi khuang le sum te hna si zong ah sopum te hna nan si zong ah Reverend, Doctor te pawl nan min cu chim ṭha lo le US ummi pathum pali hrawng nan thei ko kha. Kha van ṭang online ah va na u, va ṭang ṭi hna u sih. Biatak tein mah le mah ralhrang hmanh dohnak ding ah biatak tein kan ah mah le mah dohnak ding ah biatak te kan au hmanh kan au si ahcun hi ralhrang dohnak ding ah ziah biatak tein pakham mi hna CNA CNA ti a rak soisel mi hna langmang nih nan soisel langmang mi hna nih ziah tu tenak an kham cu ma le thazaang peknak ding ah pakhat zong kumhnur ka lang lo timi hi a chung in zeidah nan i timmi si in timi kha a donghnak bel a si a ka zotu vialte nan chung kai lawm thaizian ah kan tong than te lai